Ko Damien Tana rawa ko Rachel Harding ōku mātua. Ko Tiurangi Tana tōku tuahine. Ko Te Kura o Kerikeri tōku whare wānanga, Tihei wā Mauriora. Ki ngā awa me ngā maunga whakahīhī o te rohe o Te Tai Tokerau, ko Kingi Te Auahu tana e tū mai nei ki te mihi ki a koutou. Mihi rangatira, mihi aroha ki a koutou katoa. He mea hanga ko tōku whare. Ko Papatuanuku te paparahi. Ko ngā maunga ngā paupau. Ko Ranginui e titiro iho nei te tuanui. Puhanga tohorā titiro ki te ramaroa e whakakuru pai ake rā i te hauāuru. Te ramaroa titiro ki Whīria, te paeaka o te riri, te kawa o Rāhiri. Whiria titiro ki Panguru, ki Papatā, ki te rākau tūpapata i Te Tai Hauāuru. Panguru, Papatā, titiro ki Maungataniwha. Maungataniwha, titiro ki Tokerau. Tokerau, titiro ki Rākaumangamanga. Rākaumangamanga, titiro ki Manaia, e tū koa atu mai rā i Te Ākau. Manaia, titiro ki Tutamoe. Tutamoe, titiro ki Maunganui. Maunganui, titiro ki Puhanga Tohora. Ehara aku maunga i te maunga nekeneke. He maunga tū tonu, tū te ao, tū te pō. Ko te whare tapu o Ngāpuhi tēnei, Tiheu Wamauruara. Ka tangi te tītī, ka tangi te kākā, ka tangi hoki ahau. E taku iti, e taku rahi, nei rā te mihi ki a koutou me o koutou tupuna. E timata nga mihi rangatira ki tō tātou Matua i te Rangi, me ona manaakitanga, rangatiratanga ki runga i te kaupapa o te ra, kia manaaki a koutou, a mātou katoa. Te tikanga a taku kōrero, kia tū mana tōna tikanga. Tiara rā te tupua, tiara rā te tawhito, tiara rā te tupua ki ngā atua, tiara rā te tawhito ki a Tāne, Tāne whakapiripiri, Tāne te wānanga, Tāne nui a rangi, tōna ko te whai o, ko te ao mārama. Tōku reo me tōna ake aka tupuranga. Nō nā rangi i kākano mai o ngā rangatira. Kōkiri mai rā Te Wairoa, rangimārie, auē taukuri e. Mai atu i Matawhao ki ngā tokorua, aniwa, a Raitiuru i poipoi ai tōku reo. Te wairua, te mana, te ngākau nui ki te tangata i tōnu wahanga. Tupu wanawana, tupu kerekere a Rāhiri, tau atu ki taku whare kākā porowini, ki aku kaumātua rangatira. Ngā whaiwhai kōrero, ara, ngā kare kea ki a Rāhiri. Rāhiri te tupuna, Uenuku tae tama wahine, Kāharau tae tama tāne, tēnei rā a Ngāpuhi. Tukua mai a Rāhiri kia rere a Tuhoronuku, kia kitea ai te whenua a ōna tama tokorua. I puta ai te kōrero, ka mimiti, ka toto. Ngā puna wai o ngā tupuna, Taumārere Te Okeanga, nei rā mātou ngā uri, a Rāhiri te tupuna, a Huaiti a Hakaruru, tēnei rā a Ngāpuhi, anei rā a Ngāpuhi. Me tirohia ki tēnei te mana o te reo. I akona ngā reo o te ao, tēnā ko te apa nei. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Kite koe i tōku tinana, te whakapakari a te reo o te tinana, kia tū mana ngā uri whakatipu. Nei anō te kaha a taku reo. Tuitui ko te tangi, ko te reo o te tīrairaka, tuitui ko te tangi o te tui, ara, ko te tangi o te kākā, ara, ko te rangatiratanga o ngā ao o ngā manu. Tihei mauri ora. Nei rā te mihi ki a koutou ngā kura katoa i hau tonu mai ki te tautoko o te kaupapa i tēnei rā. Mihi ki ō koutou awa, ō koutou maunga, ō koutou whare tūpuna katoa. Ngā, ngā kaiwhakahaere, ngā tiati, te, ngā whānau katoa i haere mai ki te tautoko o te kaupapa i tēnei rā. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, noho ora mai.